Kwaro Acholi, Iwa yom pi danowa weng me donyo i mwaka manyen. Wapwoyo bene Rwot Lacwec ki tipo ma obedo ka doro kwariwa me ye. Pol dano gudonyo i mwaka ni eneni ki libed cer mukene calo Namukora, ladit acel boje, udong wawinyo ni, Awano pa kor mojong otimme ki kome. Kaka Acholi tim nicakke odiko, abedo ka nongo tim madwong ma penya ni, Ladit ma wa lawo i wicing wan gum maber me donyo i gimwoka manyen? Yub ango ma in itye kede wunu tye kede macalo ker pe lwak me Acholi ma aa ki i kom lok ma lawo icwalo? Tim madwong-ngi omiyo

Me duku gem, Me duku gem i kom tela me Ker kwaro Acholi, duku gem ene ni en aye tic pa Ker ma Ker obicako timo me acel. Wun wungeyo jami weng ma obedo ka timme i Ker kwaro Acholi nicakke ma. ki i kwaro acholi. Ki duk i lobo Uganda, Constitution me nineteen ninety five ma oduku tela me tekwaro i lobo Uganda ki i kwaro acholi gen obedo pe i kome. Wa ki cawa ma loko ni, gen mogo ma tye i kom ker kwaro acholi ki bot litino ker mapat pat peke dong. Ticwa me acel en ni wanongo bilwenyo matek me nenone ni gen ma peri omyero runi kacel ki litino Acholi gin gutoro cinggi me duko gen. Lok ma duko gen ma obedo ka kato i mwaka mukato-ni onongo dong wacako tic iye ci peya otum. Lok me acel en aye apokapoka ma Ker opokke kwede i kin Rwot Cantwa pire ki Rwot David oneno acana. Lok me aryo en aye lok me camo cana ma okati i kom Ker. Dong litino acholi, amito ni agam lok ma okati ki bot activist ma megwa, latin ma megwa ma. En odyere, odyero kwone me cimo lok kik wi dano, kun en kubbe ki litino acholi ma gin dwongi pe romo winye. Atamo ni dyere pa Ladit Boothbig otim pi kaka atamo acholi weng omyero wupwo, pi en otim ma kubedini tye i oringo ayela. En oye odyere ni ka ngat ma ngeyo information mo keken kitere ci en cwalo information eni woko, ma enoni tic madit ma en tye ka timone. Dong wan macalo Ker, nino ca i cabit mukato ni en obedo ka lok i kom Ker, camo cane ma pe tye ka timme i Ker, oloko i kom Rwota pire ni ot yat madit ma tye i atyaki ma kicako ki nying mego madit Teresa Ayiko, mingi, en okatti ni jo atyaka omyero gunge ni lim i enoni gamente me Uganda en aye omiyo ki Rwot Santo Apyere pien ot yat enoni Atamo acoli kacel ki wun jo atyak onongo wungeyo ni, wa an bene wangeyo ni, ot yat enoni litino ma a ki i ot pa Rwot canto apiregi, en aye gutiyo ki lim ma meggi, pien wun wungeyo maber ni litinoni eneni ma i i ot pa canto apiregi-ni, Lubanga ominigi mot maber. Gin tye i dog tic madongo. Wun wuneno Ralph Ochan, Justice Ralph Ochan, High Court Judge. Ni eno ni gin omego ki jo mukene ni weng ma gidongo ni gin a ki i ot acel. Oweko onongo watamo ni Gwok gin gugedo ot yat i memory of megi gi. Ento lok ma lakwed boss mego Tim okati kede ni, an ma calo lalok pa ker kobedi ni gin ma an atimo. En aye amito ni acoli. Koko ma tye i Ker pe eno keken. Koko ma tye i Ker tye wa i kom rodi madwong mapat pat. Rwot Bobo, Ladit Bosmik bene okatti ki lok kikome. Jo aryo eni-ni weng ma gin tye bota Rwot apire-ni, an atye ladok pigi. An ao bot rodi-ni kacel acel. Ka ma ada tye i koko ma anongo dong ripotte ni ada Rwot bwobo milion miya aryo ki pyera abicel, en ocoyo project ma limme olego ladit Jeneral Salim Caleh kom cene ni milion miya aryo ki pyera abicel-li, milion pyera abicel ki waco ni kimi ki en Rwot, ento milion miya aryo mono ciling pa lubwobo ma en ocoyo project mono lok ma an anongo. I kare ma abedo ki Rwot Bobo me penyo lok enoni ma ladit bos mego Tim tye okato kwede i kome-ni. Lok madok i kom Rwot Cham to apire. En aye amito ni wun acoli tye koko madwong ma koko-ni enoni, gin ma an waye kedgi weng. En aye gin me kelo. Lim ma gin etiyo ki ne coce me lim ma gin gitiyo kede ni weng ki waraga ni weng bot komiti weki aconi kumoko ada ni lim ni eni ni pe lim ma oa ki bot gamende pien ka lim ma oa ki bot gamende ci nongo ot yat ti eno ni ot yat pa kominiti me atyak dong wun litino mukene ma wuti ki ngec ma pat pat weng ka Wun wunongo lwongo ma bota me cito ka kweco lok ma kit eno. Wun ma wutye ki ngec mapat pat, atamo myero wun wubin, pien wan wamito ni i mwaka ni ege ni in ka in latela omyero ibed ma cingi leng. Dong acoli, atamo ni lawor an awecciwu i kokona ma an akok macalo latela, pien an ka aloko, aloko ma wiya tek, pien nongo angeyo ni Kora leng. An kekena macalo marwa Francis Lumoro angeyo ni kora leng. Lubanga olwonga i tela adek mapapat weng. Lubanga olwonga i politics me atelo district council. Acholi weng ngeyo gin ma marwa otimo. Lubanga olwonga i church. Acholi weng ngeyo gin ma marwa otimo. Gin madit ma otimo en aye tibu pa jami ane luwum ma kiyilo malo i lobo Uganda ni. Otuc ki bot marwa. Kobedo ni an atye i tekwaro, Lubanga okira ni en aye ten peko pa Acholi. Dong, lwak me Acholi, lawowa wacciwu ni, fifty pacen me peko pa Acholi pe ocung i kom Yoweri, ocung i kom Acholi. Agonyowu tyen lok ma oweko awaco kit eno bene ni, pien timwu man, timwu aye doro Acholi. Timo ni enoni actually pe tye ki twero ki kome pien lim weng ladit Yoweri Museveni gin ki ominne Jerucalem en aye gi miyo. Pe gi miyo kacoli kiken gi miyo ki ker weng ento timo ni pe mito kit eno manyuto ni.

Obedo ka mino lim madit ma rwodini coyo limmi calo project, ento limmi pe oo bot pe oo bot wegine. Macalo lok ma waketo piny ma ladit bos mego Tim okatti kwede, lok me kwedi dyang, ma kwedi dyang-ngi kimiyo in term of money million pyeraryo pyeraryo pyeraryo ni inoni bine. Komitik me Wan Waketo Gi Piny-ngi gin bikweto lok ma kit eno muno me dwoko gen wek Ker ocak tic ma nongo kigeno iye. Atyak koko tye madwong, en muweko Ker tye ka goro duru. An atye ka goro duru ni wamito litino ma gin dyere tic me i acoleni mito dyere. Koko tye kobedini ma en otimo Ogoyo duru ni cooperative calo Heart Growers ma i Yatyak kiminigi nim in terms in term of billion. Ogoyo duru ni limmi Honourable Norbert Mao, Honourable Laker Joyce, Honourable Laker Joyce wan obedo ka tela kedgi i district kacel ki Rwot me Ogili ni gin tye ki lim pa dwan ma enoni aye ononong tic ma wan waketo committee piny. Ento komitine, kit ma lok ma kwed ma boss omego tim tye ka kati kede ki jo mukene ni, pien lok ma otim kati kede nongo dong lok pa acholi, nongo information ni ni en onongo acholi man aye program kit ma wun otino tye ka penya ni ladit mawa, in ma calo dano madit i ker, program ango ma in wutye kede, program acel en aye dwoko gen. i kom Ker Kwaracoli. Dong, lok mukene ma wan ki waneno en aye ni omyero kipok roc Acoli omyero kipok laye aryo. Roc Acoli ma myero litino Acoli keken en aye gubed ka timo jami ma mitte ki iye. Le enoni oibedo i tela pa Rudi, pien tela pa Rudi kwer pa jok-ki pe ye jami. Mapat. Mono lawor de awoc i wi meceg ma laworwa okato kwede woko ni, Atamo ni ka in latin acholi ma dek imito nyweno lok, ka in latin acholi ma imito nyweno lok ma idek niang dong akaka i kom meceg ma laworwa Ker okato kwede ni, nongo in dong pe imaro acholi. Watito jami weng ka maleng. Dong, lwak me acholi, roco paco acholi, dul me acel, gurup pa. Ladit Ciga Moi owiny dolo kacel gin ki Dokta Olaro Turu. Nino ca dong gukati ki resolution ne weng le enoni dul acel ma yenyo lok me kwan neno kit me duku kero me lonyo ki cing Acholi. Resolution ne dong tye lok madok i kom kit ma tibu. Pien tibi aye doro dano. Kit ma iwinyo abedo ka wacciwu kwede ni litinowa pe ki tibu, tibuni peya odwogo i ker. Pien kit ma in ineno lim a ladit lobo, en aye imiyo liino-ni, tibu pe ye dwogo lim ma ladit lobo bimino. Ma litinowa gin bigamo ki bot ladit lobo en aye lim me roco paco Acholi. Wuwiny maber, roco paco tye laye aryo ma tung bot rwodi, limme pe mito oa ki woko ma nyuto ni inge kwed, inge kwed wa I kom runi egi-ni weng, ter acel acel me neno ni lim ma gin tye kwede-ni gin ki declare ringo weng ki i ngeye pe dong wamito rwot mo me gamo lim ma a ki woko. Jo ma gamo lim ma a ki woko en aye komitti ma dok tulato turogi ki litino lutela cwiny mukene-ni ma pe gin pe i tekwaro. Gin aye tye in cac me caka. Man aye program ma wun wupenya ni omyero an atittiwu. Ngo ma ki kwaro Acholi? Program ango ma gin tye kede? Acholi dong oye bene. Agam lok mukene pien litino mukene pe gingeyo ngat ma tye ka lokke. Atamo ni Acholi pol litino dong ma kobedo ni gin ce activists ma gin pe lutela gin pe ngeya pien peko ma i lobo Acholi ni dong orye. Tin dong mwaka pyeradek wiye aboro ma Acholi tye i peko. Nicako i nineteen eighty six nio i twenty twenty four dong tye mwaka pyeradek wiye aboro ci omiyo Acholi pe gin gingeyo lutela ma gin gubedo ka telo Acholi. Ki dok bene pi eno keken, peko ni ene ni, dano, dano actually kinyolo i peko ni, gin gudongo i peko ni. Litino wa ma kobedo ni gin tye ka konyo wa macalo Honourable Boss Mego team gi ma gin kobedo ni gitye ka lok i social media matek ka kok actually ki mukene dong gikwiya wan ludito, gikwiya ngo ma Latin acel acel ki acel acel otimo. Dong an bene ki lokke eni ma biloko ni, an alego wun litino ma onongo wun wukwiya. Peko pa cwali ni eni ni, dano weng omyero oto cing iye, pe tye ngat acel keken a romo tyekone. Dok i mito bene wubed ki ngec i kom dano weng kacel acel. Ka wuwinyo nying dano, kowu yelle me ngeyo dan-ni obedo nining? Pien. Ka pe wutimo kit eno, ngo ma weko atye ka waco kene-nu? Mi rok obedo itye ka tic ki litinowa. Mi rok tye ka tic ki litinowa ma tye i social media ni gingeyo pwony Acoleo calo kit ma awagi ni, ci gitiyo ki yo mo ni omyera onong kit yo mo me mako tyene-o ki lok me camucana lok me gobba. Ci atamo ni in rik oto ma i lidaci weng. Atamo ni ngat ma acoli nying camo cana mo i kome peke i kom jamina weng ma an atye kwede. Nyen maro awaco ka ngatti mo ngeyo ni jami ma an atye kwede-ni en tye ki koko ki kome ci en okatte. Dong wun litinowa, omyero wunge ni dano ma peya okatti ka lok, atamo ni an i kare ma atye i cac, Lubanga otiyo keda madit mada pi en cen janen i luwum i twenty twelve. En aye tibone otuc bota ma acoyo wa Mystical Visions. Bukke tye apoko oromo acoli wili weng, The Mystical Visions of Cen Janen i Luwum. Kit ma Laken Janel nongo omyero atut kwede en aye weko wun lwak me Uganda wungeyo weng pa Acudu keken ngeyo ni Ken Janel i Luwum gin ki mawa, mawa is so passionate about Ken Janel i Luwum pi wun litino mukene ma wun wukwiya eh tipo ni otuc bota ma peya otuc bota okwongo otuc bot ladit mo me pa Lugar ma kilwongo ni Johnson Nyeko ka ingeye otuc bota ka dong an awaco ki jo me Church Obedo mwaka adek. Mwaka adek tibone kit ma an awaco kwede ocako jamine ocako timme kene. En aye oweko yub pa Cengagane weng, Archbishop me Church of Uganda, His Grace Stanley Tagali ka bino ringo atir wa ganga ka an akwanyo en atero en i Kitgum. En ma a ki Kampala ni nongo dong bene tipo oloko kwede o. En pe obedo i diocese Bot ladit bicop ma inoni ngo lanyut ango pien tibu ni en waco ni tibu ni onongo wacce tye i Acholi gin mo keken i kom canja ne ni dong wun ongeyo ento litino mukene ma gin tye ka gamo lok i gen pe ngeyo en aye oweko amine woro ka oneno i, i, i nyim i nyim otella en aye owaco ni ket statues ga kanyo statues pa canja ne ni tye aryo keken ma ma naka yang kineke do Acholi lok ma mako lalengi Wun wungeyo gin ma mawa otimo. Kare ma Uganda omine woro, wun wungeyo gin ma mawa otimo. Ki i ngeye doki, wot me niye ki tyem. Nicakke ki Kampala, kilomita miya abic k'apar nga motelo ki tyem. Wabedo cabit aryo ki gin i yo ki tyem. En ka kany aye winy maber. Ka ma mawa odok dong i tekwaro, wa idok i tekwaro. Wek aringa dong adok i tekwaro. En oye dong owaco ni, Ka ibingolo nam, wac ki rwodi dong okel dyel ki ngol, guboko lwedo. Luwiny maber kit ma gin muweko atye i tekwaro rwodi. Ngat ma myero okel dyel dong myero obed Yusuf adek, gin ni Reverend Willie Olango. Kare ma gin gugalle, an a.

Obyelo ataro, ngiyo ka ma wa ocito en jolo ma wa loyo dano ma kunnu. Ka ma wa ocito nino ocako acito i padwat, wun lupadwat wungeyo ngo ma otimme i padwat. Wun lupalabek, kwene ma an pe awoto iye ma tibwu onyuto twerone ni tipwu-ni en aye tye. En muweko awaco ni, Acwali omyero akit nen yo me bedo piny wek tipwu-ni Matye-ni odwogo okonya coni, ento pe kicero ki tok. An pe atiyo ki history ni yam time kit man yam mega-ni nyutte kome. Eh, mega-ni pe history. Dong tye ngat acel keken ma ka obedo i cawa-ni, wun acoli omyero wacung kacel wek tibu-ni wukony acoli. An abidwoko tibu-ni i ker acel acel, pien ker tye nono laboyo en. Atamo ni man aye tye lok ma weko mawa omoro pat ki i kin dano mukene weng, pat ki i kin woti mukene weng, pien tipo tipo ma megu-ni weng otero mwaka adek awoto wi tere weng, kot oo ki malo i polo, gwenone a bino i nyima, jo ma abedo awot kedgi neno, lee tim a bino. Ento ka wun jo mukene wucito, jami-ni pe nyutte, kot mogo ba cwer peke, Gweno mo ma a bino kene peke. Lee mo ma a bino peke. Acoli owiny maber ma nyuto ni tekwaro acoli ka ki dugu cen ki wore gen pud tye. Man aye atamo ni lok ma amito ni awaci wu ni a 2024 wan dong wa wiko lok madwong.